Bu günki gepleşigimizde biz geçen gepleşigimiziň yzyny dowam etdirýäris. Ýadyňyza düşýän bolsa, geçen gepleşigimizde biz dileglerimize, dogalarymyza päsgelçilik berýän, bökdenç bolýan zatlar barada gürrüň edipdik. Bu tema aslynda gaty uly bir tema. Şonuň üçin bu gepleşigimizde ýene-de dileglerimize päsgelçilik berýän käbir zatlary, zatlar barada gürrüň etmegi dogry tapdyk. Geliň häzir Mukaddes Kitapdan ýene-de käbir aýatlary okalyň. Ýahýa ýazylan birinji hatyň üçünji babynyň ýigrimi ikinji Ýigrimi dördünji aýatlaryny okaýas. Näme dilesek Ondan alarys. Çünki Onuň buýruklaryny berjaý edip, Onuň halanyny edýändiris. Onuň buýrugy bolsa, Ogly Isa Mesihiň adyna iman etmegimiz, Onuň bize buýruşy ýaly, biri-birimizi söýmegimizdir. Hudaýyň buýruklaryny berjaý edýän Hudaýda, Hudaý hem onda galýandyr. Onuň bizde galýanyny şundan, ýagny Onuň bize beren Ruhundan bilýäris. Bu aýatlarda Hudaý bize näme diýjek bolýar? Isa Mesih şeýle sözleri aýtdy, Siz şu wagta çenli Meniň adymdan hiç bir zat dilemediňiz. Diläň, alarsyňyz, şatlygyňyz dolup joşar diýdi. Häzirki okan aýatlarymyzda ýene-de, Onuň adyndan näme dilesek, alarys, çünki Onuň buýruklaryny berjaý edýändiris diýlip ýazylan. Soňra Onuň buýruklary näme? Onuň buýruklary, Hudaýyň Ogly Isa Mesihiň adyna iman etmegimizdir. Onuň bize buýruşy ýaly, biri-birimizi söýmegimizdir. Hudaýyň buýruklaryny berjaý eden Hudaýda galýandyr, Hudaý hem onda galýandyr. Nähili täsin, ajaýyp zatlar! Ondan näme dilesek alarys. Çünki Onuň buýruklaryny berjaý edýändiris. Bu nähili gaýratly aýdylan sözler! Onuň buýruklary näme? Onuň buýruklary, Onuň Ogly Isa Mesihe iman etmegimizdir we Onuň buýruşy ýaly biri-birimizi söýmegimizdir. Ine Hudaýyň buýruklarynyň biri. Eger biz bu buýruklary ýerine ýetirýän bolsak, Onda Hudaýdan näme dilesek, şony hem alarys. Gadyrly doganlar, şu aýatlara görä, gadyrly ildeşler, biz şeýle gaýrat bilen Hudaýa ýüzlenip bilerizmismi? Bilýäsmi? Häzir biz şeýle gaýrat bilen Ondan näme dilesek, Alarys diýip bilerismi? Onuň ibereni Isa Mesihe iman edýäsmi? Iman edip iman bilen Isadan, Isanyň ady bilen Hudaýdan dileýäsmi? Eger dileýän bolsak, onda dilegimiz hökman berjaý bolar. Onuň bize buýruşy ýaly biri-birimizi söýýäsmi? Bu sorag. biziň her birimiz üçindir, şol bir hatarda meniň üçindir. Eger men doganymy, görüp duran doganymy söýmeýän bolsam, maşgalada aýalymy söýmeýän bolsam, ýaşaýan ýerimde goňşymy söýmeýän bolsam, çagalarymy söýmeýän bolsam, dost-ýarlarymy söýmeýän, doganlarymy, garyndaşlarymy söýmeýän bolsam, onda men Hudaýyň buýrugyny berjaý edýänmi? Onda men şeýle gujurly-gaýratly, Hudaýdan näme dilesem, alaryn diýip bilerinmi? Ýok. Bu taýda bir şert bar. Hudaýdan näme dilesek alarys, eger biz Onuň buýruklaryny berjaý edýän bolsak. Onuň buýruklary näme? Hudaýyň iberene, Halasgär Reb Isa Mesihiň adyna iman etmegimizdir, Onuň adyna ynanmagymyzdyr we goňşymyzy özümiz ýaly söýmelidiris. Eger biz kimdir birini söýüp bilmeýän bolsak ýa-da kimdir birini ýigrenýän bolsak, onda biziň dogalarymyza bökdenç bar. päsgelçilik bar. Şol biziň ýüregimizdäki ýigrenç, söýmezlik biziň dileglerimize päsgelçilik berýär. Biz şeýle gujur-gaýrat bilen, ýaňky kitapda ýazylyşy ýaly, Hudaýdan näme dilesek alarys diýip gujur-gaýrat bilen sözläp bilmeýäs. Sebäbi, hatda biz Isa Mesihe iman edýänem bolsak, Ýene buýrugynyň ikinji bölüminde Biri-birimizi söýmelidiris diýip ýazylan. Eger biz şony ýerine ýetirmeýän bolsak, onda biz dileglerimize jogap almaýarys. Gadyrly ildeşler, bu taýdaky aýdylan zat Siziň üçin nähili? Hudaýyň iberen Isa Mesihe iman edýäňizmi? Ony Halasgäriňiz we Rebbiňiz hökmünde kabul etdiňizmi? Goňşyňyzy özüňiz ýaly söýýäňizmi? Çagalaryňyzy, aýalyňyzy söýýäňizmi? Eger ýok bolsa, onda häzir siziň üçin pursat. Isa Mesih siziň üçin ýere geldi. Siziň günäleriňiz üçin haçda gan dökdi. Üçünji güne Bütin adamzadyň aklanmagy üçin ölümden direl-de. Isa häzirem diri. Ol siziň ýüregiňiziň gapysyny kakýar. Oňa iman edip, Gel, içerik gir, ýüregimi seniň üçin açýan, gel diýip öz sözleriňiz bilen ýüzlenseňiz, onda Ol siziň ýüregiňize girer we siziň ähli günäleriňizi bagyşlar, size täze ýaşaýyş berer. Size adamlara bolan söýgi berer. Çünki Ol sizi şertsiz söýdi. Şol söýgi bilen, şol beýik söýgi bilen siziň-de ýüregiňizi doldurar. Haçanda siz Hudaýyň iberen Isa Mesihe iman edip, günäleriňizden halas bolup, baky ýaşaýşa eýe bolan wagtyňyzda, onda siz Onuň ady bilen Hudaýa dileg etmäge başlaýaňyz. Isanyň ady bilen Hudaýa dileg eden wagtyňyzda, goňşyňyzy özüňiz ýaly söýen wagtyňyz, onda siziň dilegleriňize jogap berler. Muny men aýtmaýan, muny Hudaýyň sözi aýdýar. Meniň buýruklarymy berjaý etseňiz, Mende galarsyňyz, Men hem sizde diýip Hudaý bu gün size ýüzlenýär. Geliň dowam etdireliň. Markusa ýazylan, Markusyň ýazan Hoş Habarynda on birinji babyň ýigrimi bäş, ýigrimi altynjy aýatlarynda şeýle ýazylan, Gökdäki Ataňyzyň siziň ýazyklaryňyzy bagyşlaýşy ýaly, Birinden öýke kinäňiz bar bolsa, doga etmäge duran mahalyňyz siz-de ony bagyşlaň. Siz bagyşlamasaňyz gökdäki Ataňyz hem siziň ýazyklarňyzy bagyşlamaz. Serediň, ýene bir täsin hakykat. Eger siz doga eden wagtyňyz kimdir birinden öýke kinäňiz bar bolsa ýa-da kimdir birine erbetlik eden bolsaňyz, kimdir biri bilen araňyzdaky gatnaşyk bozulan bolsa we munda siziň günäňiz bar bolsa, onda ilki bilen näme ediň? Belki size garşy günä edilendir. Siz ol günäkäri bagyşlamasaňyz, Onda Hudaý hem siziň günäleriňizi bagyşlamaz. Doga etmezden öň, Hudaýa dileg etmezde, dileg etmäge durmazdan ozal, Kimden öýke kinäň bar bolsa, bagyşla diýip ýazylan. Nädip öýke kineleri bagyşlaman, Hudaýdan bir zat diläp bilýäň? Eger dileýänem bolsaň, Onda seniň dilegleriňe päsgelçilik berýän, bökdenç bolýan bagyşlamazlyk seniň ýüregiňdedir. Ol sen bilen Hudaýyň arasyndaky gatnaşygy bozýar. Hudaý seniň dilegleriňe jogap berip bilmeýär. Şoň üçin ýüregiňdäki ähli öýke-kineni bagyşlap, Ýürek tämizligi bilen, ýürek päkligi bilen, arassalygy bilen Hudaýyň ýanyna gel. Isa Mesihiň ady bilen ähli dilegleriňi şükür bilen Hudaýa bildir. Ol seniň dilegleriňe jogap berer. Bagyşlamazlyk bu erbet günädir. Nähili saňa garşy ýamanlyk edilen hem bolsa, sen ony bagyşlamalysyň. Eger bagyşlamaga güýjüň ýetmeýän bolsa, Belki bu seniň güýjüňden artykdyr, belki beýik bir Saňa salnan ýaralar gaty uludyr. Men muňa düşünýän. Men hem durmuşymda ýeňillik bilen her bir zady bagyşlap bilýän däldirin. Häzirem meň üçin kynçylyklar bar. Muny öz güýjüm bilen men hiç haçan edip bilmeýän. Sen-de muny öz güýjüň bilen edip bilmeýärsiň. Belki sen häzir meni diňleýänsiň we diýýänsiň, Sen meniň başyma gelenlerden, maňa salnan ýaralary bir bilsediň, onda aýdardyň, ýeňillik bilen bagyşlap bolýan zat däldir. Hawa, gadyrly ildeşim, gadyrly dostum, doganym, belki men seniň saňa salnan ýaralaryň nähili uludygyna düşünip bilýän däldirin. Emma Hudaý muňa düşünýär. Men bilýän, sen öz güýjüň bilen hiç haçan saňa edilen erbetlikleri bagyşlap bilmersiň. Men hem muny başarmaýan. Emma Hudaýyň güýji bilen sen özüňe garşy edilen erbetlikleri hökman bagyşlap bilersiň. Hudaýdan güýç sora. Hudaýdan kömek sora. Ol saňa hökman kömek eder. Ol seniň ýüregiňdäki ähli ýaralaryňa şypa berer. Seni bu bagyşlamazlykdan halas eder we sen gujur-gaýrat bilen, batyrlyk bilen Hudaýyň öňüne dileg edip gelip bilýäň. Dileg etmäge duran wagtyňda ilki bilen saňa garşy edilen öýke-kineleri bagyşla. Ýogsa, öýke-kineler seniň dilegleriňe päsgelçilik berer, bökdenç bolar. Ýene-de, Mattanyň Hoş Habarynda täsin zatlar bar. Bu meni gaty haýran galdyrýan zat. Isa Mesihden şägirtleri, Bize dileg etmäge, bize doga etmegi öwret diýip ýüzlendiler. Bu bir gezek bolup geçdi. Muny dört sany hoş habarçy-da ýazýar we beýan edýär. Isa öz şägirtlerine diňe bir ýerde nähili doga etmelidigini öwredýär. Şeýle wajyp zat, çünki Isa Mesihiň şägirtleri nähili Hudaýa dileg etmelidigini bilmeýärdiler. Olar muny nähili etmelidigini bilmänligi üçin Hudaýdan, ýagny Isadan soradylar. Isa bize dileg etmäni öwret, nähili edip Hudaýa dileg edeli? Isa olara, Şeýle dileg ediň diýip öwretdi. Bu Mattanyň Hoş Habary altynjy bapda ýazylan. Eger Injiliňiz bar bolsa, özüňiz başdan bir gezek okaň. Nähili dileg etmelidigini ol öz şägirtlerine öwretdi. Şo taýda on ikinji aýatda täsin zatlar ýazýar. Bize ýamanlyk edýänleriň ýazyklaryny geçişimiz ýaly, Sen-de biziň ýazyklarymyzy geç. On dördünji aýatda, Siz adamlaryň ýazyklaryny bagyşlamasaňyz, gökdäki Ataňyz hem siziň ýazyklaryňy bagyş, bagyşlamaz. Adamlaryň ýazyklaryny bagyşlamasaňyz, Ataňyz hem siziň ýazyklaryňyzy bagyşlamaz. Näme üçin bagyşlamaklyk şeýle wajypdy? Näme üçin şägirtler Isadan, Maňa doga etmegi öwret diýen mahaly, Ol olara nähili doga etmegini öwredýär we şo taýda bagyşlamaklyk diýen zady şol doganyň içine içinde görkezýär. Näme bu şeýle wajypdymy? Doga etmek üçin bagyşlamaklyk näme baglylygy bar? Näme üçin şol ýeke-täk ýerde Isa öz şägirtlerine doga etmegini öwreden wagtynda bagyşlamaklyk barada Iki aýat hökman aýdyp geçýär. Içine ýerleşdirýär. Şol gysgajyk doganyň içine iki sany aýat, bagly, bagyşlamaklyk bilen bagly bolan aýatlary şo taýa ýerleşdirýär. Näme üçin? Sebäbi bu gaty wajypdy. Siz doga etmäge duran mahalyňyz özüňize garşy edilen öýke-kineleri bagyşlaň. Ýogsa, bagyşlamasaňyz, Siziň dogalaryňyza päsgelçilik bolar, bökdenç bolar. Şonuň üçin Isa Mesih gysgaça öwredýän dilegi, aslynda özi, on bir aýatdan ybarat. Isanyň şägirtlerine öwreden dilegi, şol on bir aýadyň iki sanysy hem bagyşlamaklyk barada gürrüň berýär. Bu Hudaý üçin wajypdy. Bagyşlamazlyk, bu erbet zat. Köp fiziki keselçilikleriň, erbetlikleriň bir köki bagyşlamazlykdyr. Bagyşlaman, öýke kineni ýüreginde ýyllar boýy göterýän adamlar, ahyrsoňlary keselçilige, her hili erbetlige duş gelýärler we ejir çekýärler. Hatda köp adamlar, köp şaýatlyklary okadym. Adamlar öz durmuşyndan gürrüň berýär. Fiziki kesellerine şypa tapmadyk adamlaryň Hudaýa näçe dileg etse-de, şypa tapmanyň bir sebäbi, olar kimdir birini bagyşlap bilmänligi üçindir. Gadyrly doganlar, gadyrly dostlar! Siziň durmuşyňyz bu gün nähili? Siziň ýüregiňizde ýigrenç barmy? Siziň ýüregiňizde bagyşlamazlyk barmy? Eger mundan ejir çekýän bolsaňyz, onda häziriň özünde Hudaýyň ýanyna geliň. Muny Hudaýdan gizlemäň, çünki Hudaý muny bilýändir. Nähili bolsa şonuň ýaly-da, eger söýmeklik Kyn bolsa, kyndygyny aýdyň. Bagyşlamak kyn bolsa, bagyşlap bilmeýän kömek et diýip Hudaýa dileg ediň. Hudaý size güýç berer. Hudaý size nähili bagyşlap, nähili söýmelidigini öwreder. Siziň dogalaryňyza bökdenç bolmasyn, päsgelçilik bolmasyn. Bu gepleşigimizi ýene-de dowam etdireris. Emma häzir men bilelikde. Siziň bilen siziň üçin dileg etmek isleýän. Eger hakykatdan ýaňky aýdylan zatlarda ejir çekýän bolsaňyz, Hudaýyň ýanyna geliň. Köp adamlar ýüreginde ýigrenç höküm süren wagtynda, kimdir birini söýüp bilmän wagtynda, kimdir birini bagyşlap bilmän wagtynda şeýle Lapykeçlenýär adam, hatda dileg etmek islegini-de ýitirýär. Hudaýa dileg edesi gelmeýär. Näme üçin? Sebäbi ýürek ýaňky zatlar bilen doly. We siziň dogaňyzyň eşi, Hudaýyň eşitmeýändigini siz duýýaňyz. Şonuň üçin dileg etmek islegi sizde ýitýär. Çünki dileglerden gelýän güýji, Hudaýyň güýjüni, Hudaýyň dileglere berýän jogabyny, Duýup bilmeýäňiz. Çeýe ýüregiňiz daş ýaly gatap barýar. Hudaň ýanyna geliň. Häzir geliň bilelikde dileg edeliň. Men siziň üçin dileg etmek isleýän. Gudraty güýçli Hudaýym, asmandaky Atam! Saňa häzirki wagt üçin minnetdarlyk bildirýän. Saňa minnetdarlyk bildirýän meni diňleýän her bir ildeşim üçin, her bir doganym üçin, her bir Ýakynlarym üçin dileg edýän. Gudraty güýçlim, olara kömek et. Sen bilýäň, her bir häzir meni diňleýän adamlaryň ýürekleri Seň öňüňde aýnada ýaly aýdyň görünýär. Sen her bir ýüregiň ýagdaýyny bilýäň, Hudaýym. Sen bilýäň, adamlaryň ýüregindäki, dogalary päsgel berýän, bökdenç bolýan zatlary bilýäň, Hudaýym. Häziriň özünde bu adamlary azat et. Olary ýigrençden azat et, bagyşlamazlykdan azat et, ýüreklerini päk et, Hudaýym. Bütin agyrylaryny al, Gudratygüýçli Hudaýym. Olara ýürek tämizligini ber. Goý, olar dileg etmek isleglerini olara gaýtaryp ber. Köp adamlar ýaňky günäleriň içinde ýürekleri daşa öwrülip barýar. Olar Saňa bolan imanyň, Saňa bolan dilegiň güýjüne, dileglerine jogap alýan berilýän güýji duýup bilmeýärler, sebäbi ýürekleri günäler bilen, erbetlikler bilen daşa öwrülip barýar. Gudraty güýçli Hudaýym, olaň ýüreklerini tämizle, olaň ýüreklerini ýene-de ýumşat. Hudaýym, olar üçin päsgel berýän ähli zatlary häziriň özünde Isa Mesihiň ady bilen aradan aýyr diýip dileg edýän. Goý, Seniň çagalaryň, Seniň Ogluň Isa Mesihe iman edýän her bir adam, her bir aýal, her, her bir erkek, Goý, öz dileglerinden, Seniň adyň bilen edýän dileglerinden hoşallansyn, şatlansyn, olara jogap alyp begensin we heşelle kaksyn. Olara dileglerine päsgel bilen ähli zatlary aradan aýyr diýip dileg edýän Hudaýym. Goý, Seniň çagalaryň Seniň gudratyňy, güýjüňi her günki durmuşlarynda duýsunlar we görsünler. Hudaýjan, olara ak pata ber.